2017 ah khan ka pa nih Reverend Van Lian Thang le ka far lilapar ka far fangkhat lilapar ṭhit umnak kha Hakha kan tuah i asina belte ka li ah khan a thlacamnak te a rak kan tuah piak a rak tuah piak hna cu lio ah cun Tahan kan district chairman Reverend B Zosang le nih thawngṭha rak chim i Bihmaiṭhi ah a chimmi tu chu ni tiang ka philh khawh lomi pakhat te um. Cucu zeidah si ti si ahcun veikhat cu pastor pa pakhat hi lawmhnak bia chim ah a cak tukmi zeitik caan paoh lawmhnak bia a chim hi hi a um i a member pawl zong hian khuaruahhar dih ti si. Le asinain veikhat cu an i pumh lai ah thlichia kha fak taktak in a hrang i pumh awk ṭhalo bakin bik inn zong kha a, a choih dih caah khan inn fate an i pum i a member hna nih khan tuzan cu kan pastor pa hi lawmhnak biachim ding a nei ti lo rengreng a nei ti bak la lo tiah an ruah asinain pastor pa cu a van dir i thla kan cam lai a van ti bawipa hi bantuk zan thli le ruah ruangah nangmah kan in thangthat khawh lo hna zan hna hi zan fatin te na kan hmuhter lo caah na kan tonter lo caah na cung lunglawmhnak tampi ka nei tiah lawmhnak bia a chim le cucu van ruat man u silaw kan nih zong hi tu chu niah covid-19 ruangah stay at home ina um ding khaw tlawn lo ding ti i erh lio a si i asina belte in kan nih zong nih hi caan zongah hin pathian sinah khin zeitindah lawmhnak bia kan chim la ti a kote te kan kawl thiam si si ahcun Pathian le kanmah kan i pehtlaihnak karlak ah hin Pathian sinah lunglawmnak bia chim ding hi a tam tuk rih ṭhiam ṭhiam ti kha van chim ka duhmi si kanmah covid-19 ruangah a zaw lomi si usih covid-19 in a zawmi positive asimi zong si usih hi bantuk caan zongah hin Pathian sinah lawmhnak biachimnak kutte a kawl thiammi kan sinak hnga Tuzing caan ah nan dihlak Pathian nih a thar in thluachuah in pe ko hna seh. Tuchun ni hi Youth Sunday kan Khrihfabu nih tihmat piuhmi a chiahmi Youth Sunday a si i culawng cu siri loin August ni hleihnih kha International Youth Day a si. Le hi International Youth Day i an thim cu zei si ti si ahcun youth engagement for global action ti si a sullam cu uh, simple te khi si mino na hi a kenkip cawlcanghnak in itel ve hna si an voice hi um ve si ti duhnak khi si ko le kan nih khrihfabu youth sunday zongah hin tlangtar bantuk te van tar ka duhmi cu zeidah si ti si ahcun Pathian a hngalmi Pathian a theimi mino tiin tlang van tar ka duh kan tuanbia tawi ten van chim ta ning law kan Khrihfabu Believer Church a hlan ahcun CJC Jesuh Khrihfabu timi kha thongkhat zakua sawm siri le kum nga ah khan a rak dir Pathian le thlarau thianghlim lamhruainak in a rak dir i Cun thong khat le zakua le sawmriat ah U Department hi a rak dir ve. Cu ni le cangka cun thong hnih le hleiriat tiang kha November zarkhatnak khi Youth Sunday ah kan Khrihfabu nih kan rak hman i asina belte in uh, thong hnih le hlei kua khan hi International Youth Day he ai neihmi August ni hleihnih he ai neihmi a zarh ah hin kannih zong nih Youth Sunday hmang ve usilaw kan veng hrangah kan society hrangah kan miphun hrangah social work tete zong tuah kho ve usi ti saduhthahnak he August ni hleihnih he ai neih cemmi zarh zarkhatnak asi caan um lai zarh hnihnak asi caan um lai i cu zarh cu kan nih Khrihfabu zong nih hin Youth Sunday ah tat mat usih tiah saduh kan tha i kan tat matmi a si. Le Pathian a theimi, Pathian a hngalmi mino ti hi tlangtar ah i tar u si ti hi van chim ka duhmi si. Bible cacang tlawmpal te zoh in Pathian bia i hrawmti dingin kan sawm hna. Zeidang zeidang kan kal hlan ah thlacam ta hna u si. Bawipa, na dawtnak le na vel ngeihnak ruangah tukum Youth Sunday zong Bawipa ka hin hi bantuk an thawngṭha chimnak caan ṭha le Bawipa caan hunnak na kan pek caan min thiang kan in thangṭhat. Ka hin Bawipa na bia kan i hrawm ṭhan lai i a chimtu keimah hrang ah siseh a ngaitu vialte hna hrang ah thluachuah si ko seh kan i lawm tuk ti bu na kan khamhtu Nazareth Jesuh Khrih min thla kan cam kan biakmi kan Pathian amen adang kan kal hlan ah Bible cacang kai thim mi tete kan rel kan rel hmasa hna lai A hmasa bik ah Salm number zakhat a hme pathumnak kha si lai. Salm number zakhat a hme pathumnak. Ka hin ka van rel lai i Bawipa cu Pathian a si kha zeitik hmanh ah philh hlah u. A kan sertu cu amah a si i kannih cu amah ta kan si. Ami kan si i aturun kan si. Cathiang kan relmi Bawipa nih a thar tin thluachuah kan pek piak ko seh. A pahnihnak ah phungchimtu a ngan hleihnih a hme pakhatnak ka si lai. Cucaah nan tlanval lio ah nangmah an sertu kha philh hlah u. Ni ṭhalo hna an phak hlan le an chungah nuamhnak zeihmanh kan ngei lo nan timi kum hna a naih hlan ah hin cathiang kan relmi Bawipa nih a thar tein thla cu kan pek piak ko seh kan tlangtar cu ka van chim cang bantukin Pathian a hngalmi Pathian a theimi mino ti si lai ama se bik ah Pathian theih Pathian hngalh cu zei khi dah a si hnga Baibal ca chungah Pathian theih Pathian hngalh timi cu zei khi dah si hnga ti hi van zoh hmasa dingin kan sawm hna. Pathian theih Baibal ca nih Pathian theih Pathian hngalh a timi khi mit lawng in va hmuh cu si lo sile a min lawng hna va theih a umnak hmun lawng hna va theih mit lawng in va hmuh a tongh lawng va tongh i amah kong va theih khi Baibal ca nih Pathian theih a kan ti pekmi a si lo. Tuchan le bangah cun Pathian Jesuh cu kan sinah a leng ti lo i kut hmanh in kan tawng kho ti lo. Asinain belte in Baibal ca chungah kan hmuhmi Pathian hngalh, Pathian theih kan timi cu kut va tongmi pin lei va tong khawhnak pin lei mit in hmuh khawhnak pin lei hna in kan theih khawhnak pin lei ah khin a lungkal a sining a duhning a khuaruahning theih te hna khi si i cunakin thuk do kan van kal si cun amah pathian he i lo tiang in influence mi kan si khi a si ka van nolh lai amah pathian he Pathian loin Jesuh Khrih loin influence mi kan si khi a si. Cucu Bible ca nih Pathian kan thei ahhin cuticun thei hna seh ti a kan duh khi ka van chim duhmi a si. Hngalh, theih timi hi Genesis a ngan pali a hme pakhat ah Adam nih Evi a hngalh a ti. Cucu hika Baibal ca caang hrangah cun hngalh theih timi kha nau hrinnak ding caah fa neihnak ding caah va theih va hngalh khi a si. Asina belte in hika i a chim duh taktakmi cu zei da si ti si ahcun mirangholh in intimacy pakhat le pakhat fek tuk i i theih hngalhnak khi a chim duhmi a si. Cucu nu le va karlak i a ummi pakhat le pakhat i theihnak khi a si. Pakhat le pakhat i hngalhnak khi a si ti hi van chim ka duhmi a si. Jesuh nih church hi Khrihfabu hi ka mo ka bride a si a ti i cu ruangah cun Jesuh le a mo kan nih Khrihfabu hna hi kan i pehtlaih takhan intimacy nu le va karlak i theihnak i hngalhnak khi a chim duhmi Baibal nih Pathian hngalh a ti tikah a chim duh deuhmi cimmi a si ti kha van chim ka duhmi a si. Satan zong nih hin kan Pathian hi a theih ve. Kan theih dan minung zong nih Pathian hi kan theih ve. Asina belte in Satan nih a theih lan dan le minung nih kannih Khrihfa hna nih church Khrihfabu nih kan theih ning zong hi ai dang ve ti kha kan theihthiamnak lai van chim ka duhmi a si. Minung kan nunnak hrimhrim ah hin i thlarau lei thil minung sinak in a sang deuhmi Pathian kawlnak thinlung khi Pathian nih nikan arak kan chiah piak cia i Pathian kawlnak thinlung kawl duhnak thinlung Pathian hlamnak thinlung hi kan thinlung ah um cia mi si ti zong kha van chim ka duh Bianabia van chim usilo kan nih Chin mi hna hi kan ram ah missionary an phak hran ah khan thingkung lian pipi lungngan pipi hna kha Pathian ah i serin a rak, a rak biami kan si. Uh, khuavang hna a rak biami kan si. Asina belte tu chun nih Pathian nih a kan zaangfah i Pathian taktak a simi Pathian theihkhawhnak a kan pek caah a tu chun ni ahcun a nungmi Pathian Pathian taktak kha kan biak khawhnak kha si ti kha van chim ka duhmi si ka van chim duh taktak mi cu zei de si ti si ahcun hi thinlung hi ruahnak ah hin kan minung sinak ah hin Pathian kawlnak Pathian a um hrimhrim ti ruahnak khi kan chungah khin a um cia a si ti kha van chim ka duhmi a si kan nih Chinmi le bang hi cu Pathian hi rak thei hlah u si law Pathian hi rak hngal hlah u si law ka tuak theo tawn tu chun ni i kan i ṭhit um dan te hna tu chun ni i puai kan tuah dan te hna tu chun ni i thil pakhat khat hlawhtlinnak kan hmuah kan lomhnak kan lomh dan te hna khi tu chun ni tiang zeitin dah kan tuah hnga ti khi tok awk tampi um ngai mi si pathian kan theih rong ah hin thlachuah tampi kan dong ti kha van chim ka duh mi si tu chun ni ah kan nih Chinmi hna cu Kawlram ram sifak man ah a sifak cemmi state Chin state ah a ummi kan sinah belte in Pathian a hngalmi kan si caah Kawlram ah Myanmar ah khuatlang thei in Pathian nih a kan cawisang Bawipa nih sunparnak co ko seh Pathian theihnak ruangah Pathian mi kan sinak ruangah hin Pathian nih a lam kip in a kan cawisan ti hi tuchun ni ah khuatlang theih mithmuh kuttongh bak a si ti kha van chim ka duhmi si vice president a kan pek i culawng cu siri loin rampum huap in tuahmi hlasak zuamnak le zuamnak dangdang zongah a kan cawisan cuahmah i pathian nih amah kan theih ruangah hin amah hngalmi kan si ruangah hin thluachuah tampi kan pek ti hi van langhter ka duhmi si tette van khan ka duhmi si bawipa nih sunparnak co ko seh Pathian theihnak, Pathian hngalhnak nih hin theipar tampi a tlai fawn. Cucu tu zan caan ah hin paruk te kan van ser lai i a tawi fiannak in kan kal lai i a hmasat cim ah Pathian theihnak ruang, Pathian hngalhnak ruang i theipar a parmi cu zeidah si ti si ahcun misual kan si, mitlinglo kan si ti kha a kan hmuhter ti kha van chim ka duhmi a si. Luke thawngṭha A ngan panga a hme pariat ah kan zoh sisi ahcun Peter nih Jesuh Jesuh kha aho hlah a si ti ai fian le cangka khan zeitindah a ti ti si si ahcun misual ka si ka kal ta ti a ti Dawtmi nu le pa hna ka mino hawi hna tuchun ni ah Pathian a hngalmi mino kan si si si ahcun tuchun ni ah hin zei bantuk minung dah ka si khuika tlang ah hla ka dir misul maw ka si miṭha maw ka si miding maw ka si ti hi kanmah le kanmah kan i hmuh ngengei ding si ti kha van chim ka duhmi si pathian hngalh ruangah pathian thei ruangah a theipar a si ti kha van chim ka duh Isaiah nih Isaiah cauk a ngan paruk a hme panga zeitindah a ti ti si ahcun elo mah hi ka si ko cang ka lo ko cang ka ka in a chuakmi bia hi bisual lawng te an si ka umnak mi zong hi bisual le biathur hnawm lawng te pei an si an si tiah a ti Hika zawn hin Isaiah nih hin Isaiah a ngan paruk a hme panga hin Isaiah nih Pathin ka a hmu le cang ka khan a hmur ka a thur nom zia o zit tlung la mit thur nom mi tlam tling lo ka si ti kha ai hmu ti kha hikan kan hmuh khawmi a si Pathian cu a thiangmi a si i Pathian cu a thiangmi a si tikah a thiang lomi le a thurhnawmmi le misual hna he an um ti kho lo ti kha kan i fian ngaingai a herhmi a si. Cu lawng cu siri loin Pathian cu a thiangmi si caah a thurhnawmmi a thiang lomi he na an um si ahcun cu Pathian nih cun a kangh tawn hna i thihnak tiang a tlung ti kha Baibal caah tette tampi kan hmuh khawhmi a si. Tuchun ni ah in kan nunnak i check ṭhan hna u sih. Pathian hngalmi mino ka si maw? Pathian hngalmi mino ka si taktak maw ti hi hika point khatnak ah hin ṭha tein kan nun rak i check ve hna u si ti kha van in sawm kan duhmi hna a si. A pahnihnak ah Pathian hngalhnak Pathian theihnak nih theipar a chuahmi cu zeidah si ti si cun Pathian he i hawikomhnak kan nei Bawipa nih sunparnak co ko seh Pathian he i hawikomh zeizong vialte a sertu nangmah le keimah zong a kan sertu Pathian he fellowship neih i hawikomh khi zeitluk in dah a sunglawi hringhran hnga hi Pathian he i hawikomhnak Pathian a hngal tak takmi nih cun a dang tampi chim ding umla na belte point khat te van ser ka duhmi cu zei de si ti si ahcun Johan thawngtha a ngan paruk kan zoh tikah a bikin a hme sawm ruk le paruk in sawm ruk le pakua tiangah Jesuh nih khan kei cu van in a rami nunnak changreu ka si a ti tikah khan a zultu tampi nih an kal tak i cu tikah cun zultu hleihnih lawng kha an tang. Jesuh nih ai thawh i nannih teh nan ka kal tak lai lo maw? tiah biahalnak a van tuah tikah khan Peter nih zeitindah a leh ti si si ahcun khoika hlei dah kan kal ti lai nang cu Pathian fapa nunnak changreu cu pei na si fam na si ti cu kan in theih fam cu tiah a rak lehnak kha kan hmuh khawhmi a si. Pathian hi kan i fian taktak i Pathian hi kan nunnak ah kan nun in kan teh taktak i intimacy kan i pehtlaihnak kan theihnak hi a feh taktak ko a si si ahcun Pathian a kal kaltak khomi an um ti lo tuk ko. Bawipa nih sunparnak co ko sih. Tuchun ni ah Pathian a hngalmi mino kan si maw? Pathian hi fellowship kan nei maw? Kan nunnak rak i check dingin sawm kan duh hna. A pathumnak ah Pathian hngalhnak in theipar a parmi theipar a chuakmi cu ti si ti si ahcun Pathian nawl a ngai. Pathian nawl ngeihnak hi si. Bawipa nih sunparnak co ko sih. Johan cakuat a ngan pahnih a hme pathum pali kan zoh si si ahcun Pathian kha a nawl kan ngaih ahcun amah kha kan hngalh tiah fiang tein kan hngalh. A hme ah pakhat khat nih amah cu ka hngalh hrimhrim tiah a ti i a nawl a ngaih ṭung lo ahcun cupa cu milihchim a si i a chungah biatak zeihmanh a um lo tiah hika hin Johan kuat khat a ngan pahnih a hme pathum le pali ah kan hmuh khawhmi a si Pathian nawl ngaih khawhnak ding Pathian hnu zulh khawhnak ding Pathian he fellowship neih khawhnak ding kanmah le kanmah misual kan si ti kan i hmuh khawhnak ding ahcun a hmasat cem ah Pathian kan theih hi a biapi tuk hringhran. Tuchun ni ah kan nunnak i check hna u sih. Pathian nawl in maw kan um, kanmah nawl in kan um. Bible ca hi Pathian nih a kan pekmi si i hika hin a bia le a nawl le zeitindah nung hna seh tiah uh, instruction tampi a kan pek i cuning tein kan nung maw khoika dah kan dir khoika tlang ah kan dir ti hi rak i check ve ding in kan nawl mi hna si hika Johan cakuat angan pahnih a me pathum pali kan hmuh bantukin pathian a ngal tak tak mi nih cun pathian nawl an ngai ti kha kan hmuh khawh mi si le a palinak ah Pathian theih Pathian hngalh in theipar a chuak ṭhanmi cu zei si ti si cun Pathian ṭihnak a si Bawipa nih sunparnak co ko seh Pathian kan ṭih khawhnak ding zong hin a hmasat cem ah Pathian kan hngalh Pathian kan theih Pathian cu ahodah si ti kha kan kan teh i intimacy kan si kha a herh ngai ngaimi a si cu Pathian ṭihnak nih cun zeidah result a van chuah rih ti si ahcun phungthluk bia a ngan pakhat a hme pasarih kan hmuhmi cu Pathian ṭih hi fimnak hram thawknak a si tiah kan hmuh khawh. Tuchun ni ah ka hawikom mino hna, tuchun ni ah Pathian bia ai hrawmmi hna kan dihlak Pathian hi kan ṭih maw? Pathian hi kan ṭih ti kan ti tikah cakei ṭih le kan ngakchiat lio laitlang ah ralkap kan ṭih bantuk khi si lo. Pathian ṭihzah Pathian hmai tang ti umi Pathian ṭih khi chim duhmi a si. A panga nak ah ka kal colh lai. Theipar panga nak Pathian ṭih ruang, Pathian theih ruang, Pathian hngalh ruang ah theipar panga nak cu zeidah si ti si ahcun Pathian dawtnak a si. Pathian kan dawtnak khi a si ti kha van chim ka duh. Zohan cakuat a ngan pahnih a hme hleinga le a ngan panga a hme pathum ah zeitindah kan hmuh khawh ti si ahcun Hi vawlei hi siseh a chung thilri hi si hna seh tlaihchan hna hlah u vawlei hi nan tlaihchan ahcun Pathian dawtnak kha nan chungah a um lo a ngan panga a hme pathum ah zeitintiah Pathian kan dawt ti cu a nawl kan zulh tinak a si. Zeitintiah Pathian kan dawt ti cu a nawl kan zulh tinak a si ko. Hika zawn ah hin hika zawn zongah hin masat cemah van sim ṭhan ka duhmi cu Pathian kan dawt khawhnak ding Pathian kan va dawt khawhnak ding ahcun amasat cemah Pathian kan theih hi a biapi tuk hringhran. Bianabia Nihchuak ngaimi zong a si kho men i van lak ka duhmi cu tlangval pakhat nih nungak pakhat dawt hlan ah khin a mit in a hmuh hmasa i a thei hmasa i hi nungak cu cu bantuk cu a si cu bantuk cu ti ṭha te i a hngalh hnu lawng ah khan a dawt khawh a duh khawh ti kha kan hmuh khawhmi a si. te cun kannih zong nih Pathian kan dawt khawhnak ding ah hin masatcam ah Pathian kan biakmi kan Pathian hi ahodah a si ti hi kan i fian ngaingai a herhmi a si Pathian nih van le vawlei vialte hi a ser i minung zong a kan ser i kan dih lakin a kan ser a kan ser dih le cangka khan a sermi thil a bikin minung he hin um ṭi loin fellowship nei loin ka sermi thil hna nih hin Evi le Adam nih hin ka thei hna hlah seh tiah lungpuam ngai in ruam kai ngai in i phiak zuk diam selaw Pathian hi kan thei kho hnga lo asina belte in mi van ṭha tuk kan sinak cu Pathian ral kan si cuahmah lio Pathian sual Pathian he kan i hlat cuahmah lio zongah khan amah Pathian lila nih khan a kan kawl i amah Pathian lila nih khan remnak a tuah i amah Pathian lila nih khan kanmah kan sual ruangah a cat ciami relationship kha a kan pehpiak ṭhan ti kha kan hmuh khawhmi a si. Kan cungah hin Pathian hi a ṭha tuk hringhran. Pathian amah Pathian kan hngalh khawhnak dingah hin Pathian lila hin khua a kan khanpiak ti zong kha kan hmuh khawhmi a si. Theipar paruknak cu zeidah si ti si ahcun pakhat le pakhat i dawtnak a si. Johan cakuat Pakhatnak a ngan pali a hme pasarih kan hmuh khawhmi cu pakhat le pakhat aa dawmi cu Pathian fa an si i Pathian kha an hngal. Cathiang kan relmi Bawipa nih a tha tein thluachuah kan pekpiak ko sih. Pakhat le pakhat kan i dawt zong hi pakhat le pakhat kan i tlaihchan le kan i ngaihthiam kan i zaangfah zong hi Pathian fa kan sinak si Pathian fa kan sinak cu Pathian a hngalmi kan si caah a si Bawipa nih sunparnak co ko sih a sullam cu zeidah si ti si si ahcun kan nunnak ah hin pakhat le pakhat kan i ngaihthiam khawh lo te hna tikah khin kan unau kan va ngaihthiam khawh lo te hna khi kan in kan Khrihfabu ah member pakhat le pakhat zomtaihnak le i zuamcawhnak hna i ngaihthiam khawh lonak hna kan neihmi te hna nih khin Pathian kan hngalh lo zia a langhter tawn ti kha van langhter ka duhmi si a bik in zumlotu hna zong khi pakhat le pakhat cu an i daw ko i asina belte in harsatnak caan taktak an ton tikah siseh cu siloah miak ding thil pakhat khat opportunity a khong i a lian ngan mi taktak pakhat khat a chuah tikah khin an dawt ngai an chia mian unau zong an philh tawn hna i an dawt ngai mi ti an ruam kan ruah mi an hawikom hna zong khi an philh tawn hna i an i daw kho taktak lo ti kha kan hmuh khawh kan nih pathian a hngal mi kan nih pathian a thei mi hna nih cun a bikin harsat caan nomh tuk caan lungretheih caan pakhat le pakhat karlak i siknak te pawl hna a um caan mu chungkhar ah buaibainak um caan u le nau kan van i sik ṭhiat caan te hna i kan van i ngaihthiam khawh pathian kan theih rua a si ti kha van chim ka duh pakhat le pakhat kan i zaangfah khawhnak te hna zong khi pathian a hngalmi kan sinah a langhnak thlaraumi kan si a langhnak khi a si ti kha van chim ka duh a cungah ka chim cang bantukin hngalh theih timi a bik in pathian hngalh pathian theih timi hi amin lawng va theih khoika dah umi aho de si akong lawng khi va theih si lo amah he tha tein hika ka chim cang bantuk khan amah nih amah lo tiang in influence tuahmi kan si khi bible caan akan cawnpiak mi asi ti kha van nolh than ka duh mi asi asi ahcun pathian hngal lo mi vialte Pathian hngal lo kan timi vialte cu tunai i kan chimmi vialte i opposite side kha a si ko lai. Pathian kan hngal lo si si ahcun miding cemah kan i ruat lai i a thianghlim cemah kan i ruat lai i kan innpa chakthlang kan veng ah siseh kan khrihfabu ah siseh organization a phoisi kan i telnak ah siseh buaibainak a chuah ter pengtu kan si lai Pathian kan hngalh lo si ahcun Pathian he pehtlaihnak kan nei kan nei lai lo i cucu thi kan sinak cu si i Pathian kan hngalh lo si ahcun Pathian nawlngaihnak cang kan thei la lo i Pathian nawlngaih cu chim loin nu le pa nawlngaihnak caan zong cang zong khi kan thei la lo i Pathian kan hngalh lo a si ahcun Pathian ṭihnak cang zong khi kan thei la lo i Pathian zeihmanh ah a rel lomi ahhin kan i chuah hnga i Pathian kan hngalh lo a si si ahcun Pathian dawtnak cang zong kan thei la lo i Pathian kan hngalh lo a si si ahcun pakhat le pakhat i dawt cu chim hlah en taunak le buaibainak lawng thing kan nunnak le kan umnak ah hin a khat la ti kha van fiang tein hi kan kan hmuh khawhmi a si dawtmi ka mino hawi le tuchun ah Pathian bia ai hrawmmi kan zate Pathian kan ngal taktak maw Pathian kan thei taktak maw ti hi hika in i check ṭi ding in sawm kan duhmi hna a si a si si ahcun a tawinak in kan kal thluahmah lai i Pathian a hngalmi mino hna Baibal ca chungah pakhat pahnih te kan van ser hna lai pakhatnak ah Josef nun kan zoh hna lai i Joseph cu a no lio tein salah zuarmi a si i a sina belte kum sawm thum a si ah khan Egypt prime minister ai chuah i a chungkhar he Egypt ram vialte he mangṭam in a chanhtu a si tlangval ṭha a si ti kha Baibal tuanbia kan hmuh khawhmi a si. A nunnak ah khoika zawn te ah khin dah Pathian a hngalhnak cu a si ti kha van zoh hna u sih. A pakhatnak ah a zuartu salpak ah a zuartu a unau hna kha a ngaihthiam khawh hna. Bawipa nih sunparnak co ko seh. Cucu khoika dah kan hmuh si ahcun Genesis a ngan sawm nga a hme pakul ah khan kan hmuh khawh i zeitindah a ti ti si ahcun nannih nih a bible ca van rel usilaw a ṭha cem lai i genesis a ngan sawm nga a hme pakul ah khan ka cung i ṭhatlonak tuah awkah khua nan rak khan sihmanhsehlaw cu nan khuakhannak cu pathian nih thil ṭha ah a canter tiah a ti bawipa nih sunparnak co ko sih tuchun ni ah kan unau nih kan cungah thil sual an tuah tikah an tuah sual zongah siseh an tuah tik zongah thei bu te an tuah tik zongah hin kan ngaithiam kho hna maw ti hi i check ṭhan dingin ka van chim duh a pahnihnak ah Potifar nupi nih atuk Potifar nupi hmangin Satan nih atuk forhnak zawn ah khan Pathian hangalmi asinak kha a lang i cucu Genesis angan sawmthum le pakua kan hmuh khawhmi a si. Tuk forhnak hi uh, Paul nih cun Zamtak u tiah a ti. Cucu khoika dah kan hmuh khawh ti si ahcun Timote kuat hnih a ngan pahnih a hme kul le hnih ah kan hmuh khawhmi a si. Joseph nun ah hin Pathian a hngalh bak Pathian a hngalmi tlangval bak a si ti kan hmuh khawhnak cu a tampi ko la na belte in hi pahnih in a fiang khun rua tiah ka ruah caah hihi ka van langhtermi a si. Abik in hika zawn te i Potifar nupi hmang in Satan nih a tukforhnak zawn te ah hin Paul nih a van chimmi te mo te kuat nih a ngan pahnih me kul le ni ah a chim mai te kha van char ṭhan ning lo kan chan he chan chia a si cang i titsa duhnak hi Innleng kan chuah lo zongah kan umnak khaan zongah hin sual tuah dingmi le tukforhnak hi a tam tuk cang. Cu ahcun Paul nih Timote a forhmi hi kan hrangah a ṭha cem si lai tiah ka ruah i cucu zeidah ti si cun cu tukforhnak cu zamtak si ko. Kan mobile phone pat hmang in Satan nih a kan tukforh si ahcun kan mobile phone kha zamtak si ko. Kan hawinu kan hawipa, kan nungak, kan tlangval Satan nih a kan tukforh a si si ahcun cu hna cu zamtak kha si ko. Kan pauin cin hmangin pakhat khat hmang in pa Satan nih a kan tukforh tikah hin cu tukforhnak cu doh ding a ti lo i zamtak ding a si ti kha hika han a kan chimhmi a si. Josef nih Pathian cu a thehngalh caah Pathian nih a cawisan cu a si i cun Josef nih Pathian cu a hngalh caah khan Pathian nih khan Josef kha a let teling in a hman i a chungkhar le Izipt mi kha Izipt rampi kha mangṭam in a rak chanh khawhnak hna a si ti kha fiang tein kan hmuh khawhmi a si. Pathian mi kan sinak le Pathian a hngalmi kan sinak cu kha bantuk tukforhnak caan harsatnak caan ah khan a langh ding a si ti kha van chim ṭhan, van nolh ṭhan ka duhmi a si. Pulpit cung lawngah si lo, lamtual lawngah si loin kanmah privacy private te kan um caan zongah khin Pathian a hngalmi Pathian a theimi thlarau mi kan sinak kha a lang ding a si ti kha van chim ka duh a pahnihnak ah Israel salnu te Naaman ralbawipa inn chung i a ummi te kha kong kha van lak ka duh i hi kong hi khoika dah kan hmuh khawh ti si si ahcun siangpahrang pahnihnak a ngan panga ah khan hi kong hi kan hmuh khawh i a tawi fitnak in ka van siam ko lai i a tuanbia cu kan theih dih cangmi a si caah khan hi Israel salnu te nih hin Pathian a biakmi Pathian a Pathian cu ai fian tuk i hi ka Pathian nih hin ka bawipa naman thinghmui zawtnak a damter khawh ti a fian tuk caah khan naman kha Profet Elisha sinah kalnak ding lam a tuahsernak kha si ti hi ka hmuh khawhmi a si. Tu chun ni ah hin kan biakmi kan Pathian hi kan hngalh taktak a si si ahcun a hmasat cem ah kan zawt fah tikah kan fu hmasat cem dingmi hi sibawi na nak hlan deuh khin Pathian kan biakmi kan Pathian hi kan fuh deuh ding a si ti kha van chim ka duhmi si. Mino nih cawn awk tlak taktak nun a neimi a si ti kha van chim ka duh. A pathumnak ah King Josiah, Siangpahrang Josiah a si i, hi Siangpahrang Josiah kong hi tampi ka chim ti la lo i, uh, siangpahrang pahnihnak a ngan kul le thum ah a tuanbia kan hmuh khawh i, siangpahrang Josiah cu Pathian a hngalmi a si ruangah khan Judah ram chung i a ummi temple abik in temple chungah a ummi ram chungah a ummi siasal biaknak vialte kha thianhlimnak a tuah i Pathian duhnak a kawl ṭhanmi pa a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. Siangpahrang Josiah nih hin Pathian a biakmi Pathian hi rak hngal taktak rak thei taktak hlah selaw amah hlan i siangpahrang a ṭuanmi bantuk khan siasal biaknak hi a kalpi peng ve ko la ti hi logic a si i aho paoh nih kan rawh khawhmi a si asina belte in anih nih cun a biakmi a pathian kha ai fian tuk caah ram chungah a ummi thurhnawm vialte siasal biaknak vialte kha tanhshi a thinhlim dih i pathian lung a ton ṭhan ti kha kan hmuh khawhmi a si kan nunnak zongah hin thurhnawmmi tampi a um i a bikin kan nih chan mino chan kan nih chan le bang ahcun mino hna hrangah thurhnawmnak hi a tam tuk i Pathian a thei taktakmi Pathian a hngal taktakmi kan si si ahcun kan zukmawmi kan tuahmi kan zoh duhmi Pathian nih a duh lomi thurhnawm vialte hi a thenh dingmi kan si ti kha van chim ka duhmi si a palinak ah Daniel le a hawile hi tuanbia hi khuaruahhar in kan nunnak ah challenge a ka tuahtu si i zei tluk khin dah Daniel le a hawile nih hin an biakmi an Pathian khi an theih i zeitluk in hlah an biakmi an pathian he khin an i hawikom i zeitluk in hlah an biakmi an pathian cu an na le an theihfian hngalhthiamnak an neih ti hi hi ka zawn ah hin fiang tein kan hmuh khawhmi a si siangpahrang Nebuchadnezzar nih milem lianpi a tuah i a kun lomi paoh paoh mei phu chung a thlak ding ti a si lio ah khan Daniel a hawile hna cu kun duh loin kan biakmi kan Pathian nih hin a kan chanh khawh ko lai a kan chanh lo zong a poi lo tiah an biakmi an Pathian cu an rak dirpi ti kha hika tuanbia in kan hmuh khawhmi a si cu nih result a chuahpimi cu zeidah si ti si ahcun Daniel a ngan pathum a hme kul le riat le kul le kua khan hitin kan hmuh khoi khi tikah Nebuchadnezzar nih cun a thawh i sarak Meshek le Abednego Pathian cu thangṭhat si ko se Bawipa nih sunparnak co ko seh amah an i bochan ca i siangpahrang nawlbia hmanh zul duh loin a ummi Pathian hleiah Pathian dang biak ahcun mei chung i pei hmanh A duh deuhmi a salle hna cu khamh awkah amah nih a vancungmi kha a run thlah, a hme kul le kua ah. Cucaah ahohmanh zei miphun chungmi hmanh si u, si ko u, cun nan holh zong zei holh hmanh si ai kun hi hna serek le meshek le abenaku hna pathian aserset mi po po cu thle bo di nan se lai i nan in kha chu nan se lai tiah keimah nih nawlbia ka chuah Zeicatiah hi bantuk mi a khamh khotu Pathian dang zeihmanh an um lo tiah a ti. Bawipa nih sunparnak co ko seh. Shadak le Meshak le Abednego nih an biakmi Pathian kha an i fian tuk i fek tein siangpahrang hmai zongah an dirpi tikah Bawipa sunparnak a lang ti kha hika hin kan hmuh khawhmi a si. Ka mino hawi hna, tuchun ni ah khoika tlang hla kan dir. Kan Pathian hi kan hngal taktak in kan dirpi ngam taktak ve hnga maw ti hi kan hrangah challenge a ummi si a donghnak bik le panganak ah timote nunnak hi kan van zoh lai i timote cu kuat angan kuat hnihnak angan pakhat a hme panga kan hmuh khawhmi cu paul nih khan na pi lius le na nu zunis nih an neihmi zumhnak bantuk zumhnak taktak na ngeih kha ka hngalh i atu zongah hin na neih ko ti ah ka zumh na Pilius le na nu Junius nih an neihmi zumhnak bantuk zumhnak taktak na neih kha ka hngalh i atu zongah hin na neih ko tiah ka zumh Cathiang kan relmi Bawipa nih cu a thar ding kan pek piak ko seh. Hi ka zawn ah hin van chim ka duhmi cu zei de si ti si ahcun hi zumhnak hi Rom cakuatnak kan zoh si si cun hngalhnak in a ra i zei hngalhnak in dah a rat ti si ahcun Pathian bia hngalhnak Pathian hngalhnak in a ra ti kha fiang tein kan hmuh khawhmi a si. Kannih zong hi cu zumhnak kan neih khawhnak ding ahcun Pathian kan hngalh Pathian bia kan hngalh Pathian kan hngalh hi a biapi tuk hringhran ti zong kha van chim van nolh ka duhmi a si minung tuanbia ah hin biligram te hna si hna seh cu lawng cu si loin uh, Spurgeon te hna zong si hna seh Martin Luther te hna zong si hna seh cu silo silo cu lawng si loin John Knox William Carey David Livingstone George te hna cun a dangdang hna zong hi Pathian nih an an no lia tein Pathian a hngalmi an rak si ti kha kan hmuh khawh i mi hlawhtling zongah an chuak ti kha kan hmuh khawhmi a si. Ka dawtmi ka unau mino hawi hna, Tuchun ni ah Pathian bia ai hrawmmi kan dih lakin kan nun i check ṭhan hna u sih. Pathian a hngalmi mino kan si maw? Pathian a hngalmi kan si maw ti hi hika hin i check ṭhan dingin kan sawm duh hna. A donghnak bik ah minung pakhat sinak ah kan nun chungah kan ṭhawng cem lio cu kum hlei nga in kum sawm thum le kum nga midang a thitha a ṭha deuhmi cu kum sawm li tiang khi kan ṭhawn cem lio kan cah cem lio a si i cucaah cun kan ram hrang kan khrihfabu hrang kan miphun hrang kan ram Myanmar hrang ah hin Pathian a theimi mino politician, Pathian a theimi mino businessman, business a tuahmi, Pathian a theimi innchungkhar, Pathian a theimi ram le miphun, Pathian a theimi mino si dingin sawm kan duhmi hna a si. Kan zate Bawipa nih thluachuah kan pe ko seh.